Ә, берничә сүз әйтәсем килә, не мин видеоларны төшерә башладым. Мин үзем Башкортостаннан, ә, һәм без өйдә дә татарча сөйләшәбез. Ә, мин Казанга күчтем беренчедән укырга. Ә, Казанда минем дуслар бар иде, татарча без сөйләшәдек. Мин Мәскәүгә аннары чыгып киттем эшләргә. Ә, Монда татарча сөйләшергә кеше югые, миңа татар теле җитмей башлады. Һәм мин татарча видео эзләй башладым. Блогермы, шунда Гүзәл Разованың блогларын карадым мен, ТНВдан передачалар, чыгарышлар. Миңа ул җитмей иде, миңа сәяхәт темасы кызык иде, бары тик ютубта андый видео юк иде. Шуның өчен мен уйлайм, әне мин үзем төшерәлмим, Мин үзем йөрим чит илләргә, әйдә мин үзем төшерәм, әйдә киттек. 20-нче елда ә, ирем белән без киттек отпуска, мин үземә фотоаппарат сатып алдым һәм андый мех ә, ябыштырып куйдым, звук әйбәтрәк булсын өчен. Шулай без киттек. Егерме нче ел, коронавирус башлана иде инде ул вакытта. Бары тик без бардык, отпуск күчереп, күчереп булмый бит инде. Киттек без өч илдә булдык. Һәм өйгә кайткач, безнең самоизоляциягә утырттылар берничә ойга. Шул самоизоляция вакытында мин бөтен төшергән материалларымны монтаж ясадым, иремнең иске компьютерында һәм ютубка тыктым. Шулай өч видео чыкты. Аннары язда бит инде бөтен илләр ябык, бөтен бер ябык, без самоизоляциядә, җәй көне ача башладылар һәм мин чыгып киттем Черногориягә. Черногориядә мин видеоларны төшердем һәм Стамбулда да видеолар төшердем, ләкин ул видеолар чыкмады. Ни ул видеолар чыкмады? Минем өч сәбәп. Беренче сәбәп монтажга вакыт юк. Мин бит эштә, көне-төне эштә. Э, җәй көне эштән кайткач ял итәсе килә, тышта чыгып йөресе килә, өйдә утырып монтаж ясасы килмей һәм э, ирнең теге иске компьютеры ватылды һәм мин үзем эшләем компьютер, эштәге компьютерда, эштәге компьютерда монтаж ясап булмый. Э, шулай вакыт юк, монтаж ясарга хәл юк һәм вакыт юк. Икенче, икенче сәбәп. Икенче сәбәп, чынлап әйткәндә, минем дәрт җитмәй. Кайбер кеше инде теге туй үткәрә торган кеше, тамадалар, алар турыга, ничектер шундый ачык, дәртле кешеләр турыга сүләргә могут. Мин алай итәлмәем. Чынлап әйткәндә, э, бу видеоны мин уже бишенче мәртәбә яздырам. Э, бишенчегә чыгыр дип уйлыйм инде. Шулай минем дәрт җитмәй, бу икенче сәбәп. Өченче сәбәп, Татар теле. Ә, белмәйм инде сезгә ул сәбәп дөрес кебек булырдырмы, булмастырмы, белмәйм. Ә, чынлап әйткәндә, мин татар теленнән үзем үземнең сөйләгәнемнән кыенсынам. Чөнки без урыс мәктәбендә укыдык, мин башкортстаннан, безгә татар теле кермәде, безгә башкорт теле керде, ул башкорт теле адаптированы для русских Школ программа иде, шуның өчен мин татарча җүнләп яза да белмәем, укый да белмәем, мин татарча китап та укымаем, газет тә укымаем, телевизор да карамаем. Шуның өчен миңа алдан сценарий язырга кирәк, минем словарный запас та җитеп бетмәй, миңа сүзләрне дә переводить итәргә кирәк баштан. Шулай бу өченче сәбәп, татар теле недостаточный уровень. Бу минем өч сәбәп, ни ул видео чыкмады. Киләчәктә бу каналда нәрсә чыгачакны мин белмәем, шуның өчен сездән көтәм комментарийлар, сез нәрсә уйлайсыз, сезгә нинди контент ошай, нинди контент кызык, нәрсә карайсыз, татар теле турында сез нәрсә уйлайсыз, сезгә андый контент кирәкме, нәрсә турында контент кирәк, шуны языгыз. Сезнең киңәшләрегезне көтеп алам. Әйдә языгыз, әйдә киттек!